coming back to support me i appreciate every one of you may the good lord bless you all today i wan try to film our beautiful sister regina daniel yes ned iwonko wife there is this video when i see things i'm sorry i bring it late this video when regina daniel you know she dey kiss her children picture it's like maybe her children birthday or they just do am for her i don't really know let me go and bring the um, uh, picture out Dis particular picture, Regina Daniel dey busy dey kiss her children and her um her children and herself. Den I was busy waiting you know to see whether Regina go kiss her husband. Normal Regina, if something no dey ground, Regina go kiss her husband. Her name be Nwankwo. um Make una take your time lis ten before

I no even believe say eh, le- eh, that is Moroccan wife with eh, Ned Nwoko that day. I'm sorry if, if I pronounce your name here. I'm so sorry. As far as you still get one wife senior for us, I, I supposed to still call your name as Ilo. you know. Now I see say uh, ah, Regina go go the kiss. No be say na lie. I will play the video so that me una see am. Then I see say Regina when she go visit her husband, you know her husband office.

Grandpapa bend down for small pikin wey dem born today. Me I fit congratulate dem o when she go see her new husband office o my people I was shortalized then Moroccan wife e no go then after she go finish Moroccan wife me I no even see that one I see am for one of my uh, sister uh, uh, channel when Moroccan wife say if you go the office me I hold my husband hand competition don start o but when this thing start to dey happen I no understand Ned no fit tell us say He no dey see those things. First of all light play when Regina go her husband office and when Regina kiss her hus eh her hus when Regina kiss her children where me for dey seng say something no dey normal again it's like Regina dey vex for eh Nendu Nwoko dey vex for her husband where me wan try talk but let look not Regina is not a nice lady not Regina she's not good Regina she's good

I hope na don watch that part. Okay. Where she for go greet her husband office, go see her husband office. Let's watch. I'm at a point in life, she understand me or not. If you understand me or not, me, okay.

My people, I hope una don watch as me dey watch. Me dey watch my own for phone for here. I hope una dey watch una own for phone for there. I hope una see Regina and Daniel. No be say I sugar cane am, no be say I dey lie. When Regina wan reach her husband side, e no come kiss her husband. Normal Regina na person wey dey show her husband, wey dey showcase her husband, wey dey kiss her husband. You know, but for that, you know, poster, na only she even kiss herself, she kiss her baby, and she no kiss her husband. Then for me, I come dey think say maybe there is something in the mountain. Then before I come dey see say Laila don start to dey post her husband picture. No be me talk am before. When election dey take place, when this our sister dey work, e dey work, e dey campaign. You know say our sister na superstar now. Na our Nigeria Nollywood uh-huh, star. Mm. When her husband dey carry am up and down go dey, you know, convert people to vote for him, they say no be him win am o. Uh-huh, but no be me talk am, na wetin they say they dey see when you know ah, Regina dey work dey in fact dey follow grandpa no I was ah, see am no try that rubbish again when Regina dey follow her sugar eh, her sweet husband dey go we no see Lela o Lela suffer calm you know calm say go and work I go chop am go work come here I go learn am now I see say Lela don start now don dey post her name the one copy picture say ah omo There is fire in the mountain, fire in the mountain, fire, fire, fire in the mou- mountain. Now I see our sister one kiss. She not gree kiss uh, daddy one ko. Daddy one ko, I'm sorry, sir. He not gree kiss daddy one ko. Go dey kiss herself. Me come go dey kiss myself. Hmm. It good though. Hmm. My beautiful sister Regina Daniel.

Moroccan wife but now now your two leg don stand you no know whether that lady dey exist again dem say wetin dem no do me no do another person o wetin you know say dem no do you no do another person you know say you sign second wife before you enter there me I know say na money na im make you enter there if no be say our daddy our ned wan call our grandpapa I get money you for no near there no be say I dey say you no nice you nice only things wey you dey even dey do sef when you go hospital if you say I go carry that video still come when you go hospital when you go dey give do give away you know carry small baby when dem new born see people when dey sick my sister God will bless you God will bless you and bless your household as you dey do that give away Almighty God go remember you but the things wey I go try to tell you maybe anybody no tell you no carry face o I beg You meet Leila for that house? I wish daddy won oku eh daddy won oku eh won oko I'm sorry daddy I'm sorry Regina husband I'm sorry sir eh abeg o eh no send anybody come for me o Carter dey worry me where let me just use my mouth take talk then I go enter my house when you see say eh Ned won oko he marry wife and before you sign say you go marry don't ever Me I sit down here say you go come dey carry face or you come dey do competition no that leg wey you first take enter that house that the same leg let it remain like that o make una no go drag una self for line wey we go come start to dey do episode part one episode part two episode part three episode hundred if I see anybody for my comment section go say leave Regina Daniel that person eh that your cow comment I go trace you reach your house May anybody who know Regina may e call am may e advice am say this online competition wey we dey see now dey suffering dey smell we the vlogger we the reaction channel eh when we dey suffering dey sit down we dey look everybody corner everybody house everybody eh wetin this one eh make dem no go drag you o respect yourself because if Leela start to dey post her husband picture

eh eh Ghana eh eh Ghana eh Cameroon eh eh me na dia e no cover me o make una just dey call Regina now na call am make una call am make una call am o because this online competition wey me dey see now eh e go scatter table o and many of us go blame Regina we go blame her because you see am before you wonder na the kudi make you wonder no be say you dey hungry no be say you no get something wey you dey do no be say you no just i want to live that life when i dey act for film i want to live that life when i dey act for film i want to belong na im make you enter there my beautiful sister o abeg i go advise you as a sister as a my sister um wetin i wan call you again online fight e no good o If say you no meet Leela um for our daddy, our papa house, you no meet Leela for um our papa, our name the one we call house. Now when you don fight finish, when um when you carry um you no carry am, they vote for am now. Okay, they no vote for am, you carry am, okay. Now when you don carry the post for ground, take enter government house. Na now you come come. We go, you know, fight you, fight her. But Leela dey men the hand when you take come. um that leg drag am go back i no wan see chekele chekele because your body na don dey hot don dey e be like say second uh, competition wife wey dem dey call am hey mm, dey wetin dey call dey oh. if i don call na my language i for go talk am o no for to enter o okay me i no talk am sha throw your bag come back and you young girl wey you dey watch us wey you dey look say oh if i just marry this sugar daddy eh that man get many wives na my own i dey na lie o oh. there will be a time eh When you no when you go dey imagine say hey I wish my na only me one my husband just marry hey I wish na only me one I just dey with my husband hand na wetin Regina Daniel go dey think now when Ned go dey Lela house Regina go dey think how e take dey duduvaga oh God oh God oh God ah see am Lela post picture Regina go dey look am how many comment Regina go post e go say na my comment na many pass because you be Nigeria star Leela no be Nigerian star. Now you even give Leela some small, you know, if like maybe people say, no, me, I don't even know. Now when Ned marry you, now I know Ned, I know her. Mm -hmm. That one not be competition. I know say you go the higher one. Hey, Leela don't pose. Hey, Leela don't do this one. No go carry attention for your young age, oh. I love you and I like what you they do as they help our poor, as they you know put smile our poor face. My sister, I don't want to hear story that touch you this. Eh?

I no understand o. My pipu as if una never watch the video. Now I carry am come una una table. I say make una come see Regina and Ella. If online fight e start, name the daddy, name the wongongo daddy. Call your two wife o. I hope say you dey see. If online boss, hmm, I know say you like online eh, matter. I know, I know, I know, I know he like online matter because you know tell me now say he no dey see all those things when we online in-laws dey see. I no believe say our daddy go say he no dey see am. My beautiful people, na this one I break come out. I, I say make my young ones when they will dey desperate. If Ned won't go, not get money. Regina for not marry, make they tell ourselves the truth. But as he marry am, we wish her good luck.

Mauk, No, me I no I no try am and I no advise any of my brother, my sister, any girl, I no advise una no try am o. Make una no try am. They say road wetin mama dey see when you go sit down. You small pikin wey fit even climb story building, you no see am. See am. Na like this I do o. Till I meet you on my next video, drop your own opinion.